Ancilu era, e nun avia ali, nun era santu e miraculi facia. Ncielu acchianava senza cordi e scali e senza appidamenti nni scinnia. Era l'amuri lu so capitali. E sta ricchizza a tutti la spartia. Turiddu Carnevali nnuminatu. E comu Cristu murì ammazzatu. Di Nicu lu patruzzu 'un canuscìu, appi la matri svinturata a latu, cumpagna a lu duluri e a lu pinìu ed a lu pani nivuru scuttatu. Cristu di 'n celu lu binidicìu, cci rissi, Figghiu, tu mori ammazzatu, a sciara li patruna armi addannati, Ammazzanu a cu vo' la libbertati. Turiddu avia li jorna cuntati, ma 'ncunciava la morti e ci ridia, ca videva li frati cunnannati sutta li pedi di la tirannia. Li carni di ciavagghiu macinati supra lu cippu a fari nitumia e suppurtari nun putia l'abbusu di lu baruni e di lu mafiusu. Arricugghiu li poveri, amurusu, li dormi 'n terra, li faccia tridenti, li mancia picca cu lu ciatu chiusu, lu tribbunali di li pinitenti. E fici liga di sta carni e pusu ad arma pi luttari li putenti, ni ddu paisi esiliatu e scuru, unni la storia avia truatu un muru. Dissi a lu jurnateri. Tu si nuru. E la terra è vistuta a pompa magna. Tu la zappi e ci sudi comu un mulu. E si a la ditta siccu na lasagna. Veni la cota ed a corpu sicuru lu patruni li beni sa ngranfagna. E tu chi fusti ogni matina a lantu grapi li mani a ricogghi chiantu? Fatti curaggiu, nun aviri scantu ca jornu veni e scinni lu Messia, lu socialismu cu l'ali di mantu ca porta paci, pani e puisia. Veni si tu lu voi, si tu si santu, si si nimicu di la tirannia, s'abbrazzi chissa fidi e chissa scola chi duna amuri e l'omini cunsola. Lu sucialismu cu la so parola isa di 'nterra l'omini è l'acchiana ca scurri comu l'acqua di cannola ed unni arriva rifrisca e sana e dici ca la carni nun è sola e mancu è farina ca si scana. Uguali tutti, travagghiu pi tutti, tu manci pani si lu sudi e scutti. Dissi a lu jurnateri. Ntra li grutti, ntra li tani, dormite ntra li staddi, siti comu li surci di cunnutti. E v'addubbati di fasoli e taddi, o tuviru vi lassa a labbra asciutti, giugnettu cu li debiti li caddi, di l'alivi n'aviti la gramagna, e di li spichi la coffa e la pagghia. Dissi. La terra, E di cu la travagghia. Pigghiati li banneri e li zappuna! E prima ancora chi sputtazzi l'arlba, ficiru conchi e scavaru fussuna. Addivintò na la terra na tuvagghia viva di carni comu na persuna e sutta la russia di li banneri parsi 'n giganti ogni jurnateri. Curreru lesti li carrubbineri. Cu li scupetti 'n manu e li catini. Turiddu ci gridò, Fati vareri! La ciuna nun ci nn'è, manca assassini! Ci sunu ccà, st'affritti jurnateri, ca mancu sangu anu ntra li vini! Siddu circati la ciuna e briganti, li truvati a palazzu, ccu l'amanti! Lu marasciallu si fici 'nnavanti, dissi, La liggi chistu 'un lu cunsenti. Turiddu ci rispusi senza scanti, Chista è la liggi di li priputenti, ma c'è 'na liggi, chi nun sbagghia e menti, ca dici pani a li panzi vacanti, robbi a li nudi, acqua all'assitati, e a cu ciavagghia, onuri e libirtati. La mafia pinzava scupittati. Sta liggi nun garbava a li patruna. Eranu comu li cani arraggiati e cu li denti appizzati a li garruna. Poviri jurnateri sfurtunati, ca di 'ncoddu l'aviti a muzzicuna. Turiddu si guardava di dar mali e stava allerta unni vidia si pali. Na sira turnò dintra senz'ali. L'occhi luntani e li pinzeru puru. Mancia, figghiuzzu miu cori liali! Ma lu guardau e si lu vitti scuru. Figghiu, tu nun mi pari naturali. E cu 'na manu s'appujò a lu muru. Matri, dissi Turiddu e la guardau, mi sentu bonu. E la testa calau. Figghiu, cu fui? T'amminazzau? Sugnu Tomacciu, nun m'ammucciari nenti. Matri, vinni lu jornu e suspirau. A Cristu l'ammazzaru e fu 'nnuccenti. Figghiu, lu coru miu assincupau. Mi ci chiantasti tri spadi puncenti. Genti ca siti ca faciti uci Dda mace si lu vitte mortu 'n cruci. Si dici maju, l'arba 'n celu luci, e lu casteddu autu di sciara taliava lu mari che stralluci, comu 'n artaru supra di 'na vara. E tra mari e casteddu 'na gran cruci si vitti dda matina all'aria chiara, sutta la cruci 'n mortu e cu l'aceddi lu chiantu ruttu di li puviretti. Gridava figghiu, pissati e vanetti, la strangusciata matri chi curria versu lu mortu a stramazza maretti. A fasciu di sarmenti chi camia dintra lu furnu e lu ventu a li purtetti. Curriti tutti a chiangiri ccu mia, puvireddi, nisciti di li tani, morsa ammazzatu ppi lu vostru pani. Carrubbineri, ma si 'n cristianu! Nun mi tuccari, levatiri ddocu! Nun vidi ca su' torci li me' manu e addumu comu pruvula lu focu! Chissu è me' figghiu! Vattinni luntanu! Quantu lu chianciu e lu duluri sfogu! Quantu ci sciogghiu dda palumma janca ca havi dintra lu pettu! a manu manca, ca rubineri, ma si cristianu, nun vidi ca di sangu è tuttu chinu, fammi 'ncugnari ca ci levu chianu sta petra c'avi misa ppi cuscinu, sutta la facci ci mettu sti manu, supra lu pettu stu cori vicinu, e cu lu chiantu li firiti sanu prima c'agghiorna dumani a matinu. Prima ca ghiorna trovu l'assassinu e ci scippu lu cori cu sti manu. Lu portu strascinannu a lu parrinu, sunati li campani, sacristanu! Me figghiu avia lu sangu d'oru finu e chistu di pisciazza di pantanu. Chiamaticci na tigri, pi bicchinu, la fossa ci la scavu cu li manu. Figghiu, chi dicu, la testa mi sguazza. Ah, si nun fussi ppi la fidi mia, lu sucialismu chi grapi li vrazza e mi duna la spranza e la valia. Mi lu 'nsignasti e mi tinevi 'n brazza, iu supra li manu ti chiancia, tu m'asciucavi ccu lu muccaturi, iu mi sinteva mòriri d'amuri. Tu mi parravi comu 'n cunfissuri e iu ti parrava comu penitenti. Ora disfatta ppe tantu duluri, ci dugnu vuci a li cumannamenti, pozza muriri di lu stessu amuri, pozza muriri cu sti sintimenti. Figghiu, ti l'arrubbavu la bannera, matri ti sugnu e cumpagna sincera. Sidici Maju, l'arbancelu luci, E lu casteddu autu di sciara taliava lu mari chi stralluci, comu n'artare supra di na vara, e tra mare e casteddu na gran cruci si vitti dda matina all'aria chiara, sutta la cruci mortu e ccu l'aceddi, lu chiantu ruttu di li puvireddi.